Kaziwai zvizvarwa zveZimbabwe, ndini Mfundisi Mubaira. E, ndafara kuti tasangana zvakare muchikamu chino ichi chatoda kutaura pamusoro pekudhura kweupenyu muZimbabwe yatinoti inflation. Zimbabwe inozikanwa pasi pese kuti ndiyo nyika ine upenyu hunodhura kupfuura ipi nyika zvayo pasi rino rese. Zvakauya sei? Zvakakonzerwa nei? Rimwe dambudziko redu huru guru ratinofanira kuti tionesane nekukurumidza iyi ndere huwori yatinoti corruption. E, ndoimwe yanyanya kukonzera kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa. Asi idambudziko ratokwanisa kuti tipedze kana tichiziva zvatiri kuita uye tichionesana. E, Tine ma suspects tikataura tinopomera kuti ndivo vakakonzera uye vari kukonzera kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa. Eh, suspect kuti watinopomera wokutanga ndiwe nechikonzero chokuti hauna zvauri kuita pamusoro pedambudziko iri. Vamwe vanoti kwete, ini handimo munyaya yacho. Zvakanaka. Eh, dambudziko ratinoita kuti tikupomerere chipiri nderekuti iwewe uri kuwanikwa uchikorapta vashandi vemuhurumende. Ndataura ndichiti nekukurumidza hurumende inowana mari yayo e, sei inowana mari kuburikidza nemaministries akasiyana siyana vachiraiza mari kuburikidza ministry of justice ministry of home affairs eh, zimurawo nekumwe ichiwana mari nemari yavanochaja uh, import tax satax uh, carbon tax whatever mataxes mutorododo nyaya yacho inoramba ichienda mberi ndo maonero anoita mari kana zvakadaro hurumende iri kuzoonekwa isina mari sei dambudziko guru ratiri kusangana naro nderekuti eh, hurumende iri kuwanikwa ichiwana kana kuti ichiunganidza kana kuti kukohwa mari shomanana nechikonzero checorruption iwewe uri kuwanikwa uchicorrupta macivil servants eh, ndiwe suspect yekutanga suspect yechipiri mushandi wemuhurumende ari kuwanikwa achitambira fufuro vhara muromo kuti afugidze mhosva achityorera mari muhomwe e, kana kazhinji anowanikwa asingazonyora risiti saka hurumende haiwane mari haisi kunganidza mari yakakwana uye minister of finance kupera kwegore haana mari anokwanisa kuti abhajete yakakwana iri kuti inge ichishanda zvinofanira kuti zvibatsire Zimbabwe yese senyika. Saka corrupter ne corrupted idambudziko. Dambudziko rechitatu remunhu watinopomera kana kuti suspect uye ari munhu ane mhosva ihurumende pachayo yezanu PF nechikonzero chokuti e, hurumende yezanu PF e, eh, iri kuwanikwa chiprinda mari yakaprinda mari kakawanda upfumi hwenyika husiri kusumukira e, Vanhu vaChonokwa vazhinji vaine mari asi mari yacho isina zvainobatsira nechikonzero chokuti upfumi hwenyika kana husiri kusumukira husina kusimba izvozvo izvo zvinoita kuti e, inflation irambe ichikwira nechikonzero chokuti vazhinji vanenge vaine mari asi mari yacho haina chainobatsira mari iyo inopedzisira yazuda saka muchikamu chinoteera toda kuti titaure pamusoro pekuti dambudziko iri tingaripedze sei uye ndoda kuti vane pfungwa dzakapinza vane mibvunzo nezvaangade kutaura sunungukai kuwanikawo muchitaura e, zvamunofunga zvingabatsire nyika yedu ndatenda mwari akukomborerei